Illum magħna għandna lil Keith Demicoli, jien ma jekk jislem għalija u se nkun qed nistaqsih mistoqsijiet mill-perspettiva ta' tfajla ta' 22 sena. Keith, x'kont qed tagħmel int ta' 22 sena? Il-kelma tajba dik. Kont għadni kif sirt missier u kont għadni kif eh, gradwajt. Lallu.
Eh, Żewġ affarijiet vera kbar fl-istorja tiegħek. Mela. Kbar ħafna.
U Ġejja tibda l-karriera tiegħek u bdejt il-vjaġġ tiegħek bħala bħala missier ukoll. Eh, laqas kont naf li Laqas kont naf li ħajġru tnej li huma fis-sens eh, kienu fis-sens ma kontx naf li ħani gradwa fl-IT għax jien fl-IT gradwajt. U forsi n-nies jgħidu fl-IT. Mhux fil-komunikazzjoni. X'għandu x'jaqsam.
Eżatt, jien dak iż-żmien hekk kont jisni naħseb li ħanaħdem fit-teknoloġija tal-informatika, U ħallejt il mhux ħallejt il-ħbieb, imma llum issa bil-benefiċċju li għandi l-esperjenza, kont ħallejt il-ħbieb u anke l-ekosistema ta' madwari tinfluwenzani għax kien hemm ħafna hekk promozzjoni li hawn ħafna opportunitajiet f'dik l-industrija u għedt mela jekk nagħżel dik l-industrija jkolli sigħat ta' xogħol tajbin u naqla' paga tajba. Imma mbagħad irrealizzajt malajr malajr li isma' tagħraf xi tħobb tagħmel l-aktar u tipprova tagħmel xogħol li jersaq viċin x'inti tajjeb fih u x'jogħġob lilek. Imbagħad, insomma, qatt ma ħdimt fl-IT, spiċċajt naħdem bħala ġurnalist. Huwa normali ħafna li ma nkunux nafu fejn ħanatu rasna nkunu għadna żgħar. Jiġifieri kieku inti kid tal-lum li qed qudiemi tista' tgħid li tista' tgħid li l-kid ta' 22 sena xi ħaġa jew xi parir, x'tgħidlu?
Ngħidlu biex verament tagħmel dak li tħoss li għandek tagħmel u tħalli lil ħadd jinfluwenzak jew eh, jipprova jimmanipulak. Se ma manipulani ħadd. Imma inġarrejt ftit mill-korrent. Minkejja li. Influenzawk in-nies. Minkejja li nħobb ngħid li nipprova nkun karattru sod, ma tafx, u din tiġrilna bil-midja soċjali llum. Naraw xi ħadd qed jgħix ħajja tajba, sabiħa u ngħidu ara kemm nixtieq inkun bħalu. Imma dak li qed jippreżenta Ann huwa biss parti żgħira mill-istampa, mhix l-istampa kollha. U jiena ġrali hekk. 20 sena ilu, kemm? L-isni kont qed nara n-nies sejrin jaħdmu fl-IT, gaming kien għadu jibda, ma kienx għadu daqshekk popolari kif kien f'dawn l-aħħar snin, u jaqilgħu pagi tajbin. U jiena fil-fatt hekk kien se jiġrili għax eżatt kif gradwajt, kien hemm kumpanija tal-IT offritli xogħol li kien id-doppju u nofs il-paga ta' li kont naqla' ġurnalist. Fil-fatt, eżatt kif iggradwajt, ġimgħa wara, dil-kumpanija offritli impjieg li kien, niftakar dak iż-żmien, 25,000 ewro Maltin, u jien f'temp ta' 42 siegħa kelli niddeċiedi biex immur minflok ġurnalist li l-paga kienet ta' 10,400. Ewro. U fil-fatt insaqsi n-nies ngħidilhom kieku kontu minfloki x'kontu tagħmlu? Jgħiduli mhux immur l-impjieg tal-IT. Imma jiena ma nafx, moħħi forsi għax huwa area differenti, għażilt. Timxi b'qalbek. Għażilt ix-xogħol li jħallas l-inqas. U llum ngħid imna Alla għamilt hekk għax għażilt xogħol li vera nieħu gost nagħmel għax jien inħobb ħafna n-nies u allura dak kien ix-xogħol li kien mhux biss jogħġobni l-aktar imma naħseb li bil-ħiliet tiegħi kien l-aktar adattat. Ma kienx adattat li mmur nagħmel tmien sigħat insolvi xi problema fuq il-kompjuter ta' xi ħadd ieħor jew nagħmel xi sistema ta' networking kif iffokajt fuqha. Imma li nikkomunika man-nies u. Nipprova nagħti l-ħajja lil xi attività li nkun mistieden nippreżenta fiha jew inkella nagħmel xi ħaġa f'das-sens. Allura llum ngħid imnalla kelli ċans 48 siegħa biss biex niddeċiedi, isma' kelli l-kuntratt ta' dil-kumpanija tal-IT u qed nara ċ-ċifra 25 elf ewro u dak iż-żmien, 22 sena ilu jew kemm, 25 elf ewro kienu flus, jiġifieri. U għedt, Isma', x'nagħmel? U l-ħinijiet tax-xogħol kienu tajbin, mit-tmienja sal-erbgħa b'karozza tax-xogħol, bil-mobile, waqt li ġurnalist trid taħdem ġurnata iva ġurnata le, tnax-il siegħa, fil-ħdud, fil-festi, bla mobile, bla karozza, u paga dik li hi. Imma għalhekk ngħid li llum il-ġurnata mhuwiex, mhumiex il-flus kollox. Tista' tgħidli kif jista' jkun Titkellem hekk mhux il-flus jagħmlu kollox, il-flus bil-flus tista' tixtri ħwejjeġ li trid, karozza li trid, tista' tkun iktar komdu. Imma jekk inti taf li ħa tagħmel erbgħin sena f'impjieg li m'intix kuntent fih, ħa tkun gwadanjajt ftit għax ħa jkollok ftit flus iktar, imma ħa tkun tlift erbgħin sena li tmur għax-xogħol imdejjaq. U jien dik qatt m'għarittha. U llum inħares ngħid, imnalla ħadt dik id-deċiżjoni, għax illum inqum u ngħid kemm jien kuntent li ħa nagħmel dik il-konferenza, li ħa nippreżenta dik l-attività, li ħa niġi niltaqa' ma' Marija Kristina. Qed tifhem? Ejja, imma dak huwa li jtini l-entużjażmu, jtini l-enerġija, qisu għalija din. Filgħodu hekk bil-motivazzjoni biex tibda l-ġurnata. Għalija dan huwa l-ossiġnu li jtini l-ossiġnu biex Ngħix il-ġurnat hekk fil-milja tagħha.
Qed nitkellmu ħafna fuq ix-xogħol. Issa jiena li issa qed nibda l-karriera tiegħi hekk inħoss ħafna hekk din il kif ħansib bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u t-training u kollox. U s'issa kellimtni ħafna fuq ix-xogħol. Tixtieq li kieku forsi ħdimt naqra inqas jew ħriġt iktar. Għax nimma tidher ovvjament nafu kemm taħdem hmm. u nimmaġinak li kemm il-darba sabek għettilhom le għandi xogħol ma nistax niġi. Nisejt li suġġett interessanti mara għax eh, kifet lek sirt missier ta' 22 sena. Allura kważi dik ir-responsabilità ġabet magħha li jiena ma nistax noħroġ u hmm. niddeverti kif kod nagħmel qabel kelli 22 sena. Qabel kelli 21 sena fil-fatt għax Kien hemm il-tqala, allura disa' xhur qabel mhux ħa toqgħod toħroġ u tiddeverti u x'naf jiena. Imma dejjem kont konxju li jekk jiena għandi responsabilità, irrid nassumi dik ir-responsabilità u la rrid infarfarha fuq xi ħadd ieħor, irrid noħodha jiena. Jekk jiena għażilt Dik il-ħaġa issa rrid nerfagħha kollha. Tgħidli ma xtaqtx ħriġt iktar? Ngħidlek, jista' jkun li xtaqt imma ma jiddispjaċinix minn dak li għaddejt minnu. Gawdejt ftit meta kelli bej sbatax u wieħed u għoxrin sena u jkun hemm qed jismagħna jgħidu l-aqwa taż-żgħożija tliftha. Imma li ġara kien li b'daw iċ-ċirkostanzi kollha jista' jkun li għenuni biex nimmatura ftit iktar malajr. u għenuni biex nagħraf x'inhu vera s-sabiħ tal-ħajja. F'liema sens? Li fis-sens li, isma', li toħroġ, tixrob u forsi ssir żibel. Sabiħ, imma li tagħmilha kull weekend, mhux tajjeb. Eh, kollox f'ħinu u f'waqtu.
Mhux tajjeb.
Eh, allura mbagħad wara li bdiet tikber it-tifla u hekk, U allura forsi kelli anke iktar ħin jiena għalija personali. Bdejt infittex li nerġa' mmur lura għall-isport għax xi ħaġa li kont inħobb imma kont waqqaft temporanjament. U allura rġajt bdejt nieħu ħsieb saħħti għax kont abbandunajtha wkoll, ma nikolx tajjeb. U tiskanta l-ikel jaffettwalek anke kif, mhux biss kif tidher, imma anke l-burdata tiegħek. Ma kontx kont ngħid li daw qed jesaġeraw li xtieku li jaffettwa dik il-burdata. U fil-verità hekk kien li meta mbagħad bdejt qisu lejn 27-28 sena erġajt bdejt nieħu kontroll saħħti, ehm, bdejt inħossni aħjar. Allura ma ngħidx. ta' 28 sena sibt dak il-bilanċ bej rejt il-familja, ix-xogħol, it-training. Għax vera mbagħad ibi għaddi ġifieri eh. u anke sħabi nsibuha diffiċli biex Tipo, tittaħdem ħafna u fl-istess ħin tinsib li mhix tiħsib saħtek u. Ara jien naħseb is-sigriet jekk nista' nagħti sigriet li qabel ma kontx nagħmlu dejjem li tqum kmieni. Jiena nqum kuljum l-alarm idoqli fil-ħamsa u mmur nitrenja fil-ħamsa u nofs. Sa seba nkun lest. Tirbaħ iktar sigħat mill-ġurnata. Issa, dak ifisser għax għal kull deċiżjoni hemm is-sagrifiċċju tagħha le. Dak ifisser li filgħaxija l-batterija tiegħi tispiċċali ftit iktar kmieni minn tiegħek u ta' sħabek. Għax la nqum kmieni, mad-disgħa d-disgħa u nofs inkun kaput kważi. Għax imbagħad irrid inqum fil-ħamsa jew ħamsa neqsin kwart. Imma l-enerġija li jtini li jiena mort ġirja jew mort sessjoni ta' taħriġ kmieni filgħodu, jien inħoss nisni iljun għall-kumplament tal-ġurnata. Hekk, u meta mbagħad niltaqa' ma' xi ħadd filgħodu jgħidu li għandek enerġija, għidilhom jien diġà ħadd xi tnejn kafè. Mort nittrenja u nħossni tajjeb. Eh, dak għalija wieħed mis-sigrieti jekk tgħidli isma'. U ma kontx nemmen li jekk tqum kmieni taffetwak. Imma dik id-deċiżjoni saret eh, tħalli ħafna frott f'ħajti. U mbagħad ovvjament Qisni jiena filgħodu nkun l-iktar iffukat. Allura nipprova l-iktar xogħol diffiċli li għandi nagħmel nipprova neħilsu filgħodu, jekk ma jkollix xi attività li ma tħallinix. Issa min jgħidli imma kif issib il-bilanċ bejn kollox? Jien nemmen li jekk trid vera xi ħaġa, ħa ssib ħin għaliha.
Jew tagħmel il-ħin għaliha. Eżatt, żgur.
Jekk vera trid tiltaqa' ma' dak il-ħabib jew ħabiba li ilek biex tiltaqa' magħha u dejjem tipprokrastina meta ħa tiltaqa', jekk trid issib il-ħin tagħmilha. Irid ikollok ftit rieda inti stess, naqra determinazzjoni li tgħid isma'. Jien naf jekk hawn xi ħadd jgħid jiena nixtieq niġri ħames kilometri. Ma tridx tgħid ħa nibda minn nhar it-Tnejn. Trid tibda mil-lum. Mil-lum. Trid tara kif ħa ddaħħal nofs siegħa u tibda tmur timxi, mill-ġimgħa d-dieħla tibda tiġġogja, u mbagħad mill-ġimgħa ta' wara terġa' tibda bil-mod. Imma trid tibda mil-lum. Toqgħodx tgħid nhar it-Tnejn għax sa nhar it-Tnejn tibda tgħid u iwa, mbagħad nagħmilha. Le, aqbad u agħmilha. Se nagħmilha u ngħidlek kif nibqa'. Ħafna nies jgħidulek x'fettilek li tlaqt. milli tkun ġurnalist u li taqra l-aħbarijiet għamilt kważi 14-il sena, imma jiena ħa nsaqsik l-oppost. X'fettillek ma tlaqx qabel? Il għaliex jiena mill-ħames minuti li jien nkellmek u mill-stalking li għamilt ovvjament għamilt stalking. Naf inti mhux persuna tal-comfort zone u naf li ovvjament kull ħaġa tajba għandha tmiem tagħha, il-bidla hija neċessarja, jiġifieri kważi erbatax-il sena fl-istess irwol, għalik, għall-karattru tiegħek milli nista' nara, qed nara wisq u nħoss li ħassejt ix-xewqa li forsi li tbiddel qabel ma qabel dawk l-erbatax-il sena. Ma. Nista' ngħiddilek kumpliment? Għidli.
Qatt kemm ili li tlaqt u biddilt il-karriera, ħadd ma saqsieli u issa li qed issaqsieli, qed ngħid kemm inti intelliġenti għax vera, imma rajt li rajt li l-karattru vera b'mod perfett li Jiena bil-karattru ta' Keith kif inhu ma nissaportix f'comfort zone għal ħafna perjodu twil. Irrid xi ħaġa li timmotivani u tistimulani. U vera naħseb kien hemm perjodi li kważi kont fix-xifer li nitlaq qabel. Illum ngħid naħseb li tlaqt fil-mument it-tajjeb U fil-ħin it-tajjeb, anke ġiet il-pandemija u llum nibda ngħid li kieku kont għal rasi fi żmien il-pandemija jaf kienet tkun sfida akbar u li kelli x-xogħol fiss dak iż-żmien għeni ftit, finanzjarjament forsi u anke tani ftit serħan tal-moħħ. Immija li għandek raġun, naħseb li kont. Kieku tmur lura, kieku tista' tmur lura titla' qabel? Ma saqsewija kelli. Qatt ma saqsewili, kieku mmur lura kont nitlaq qabel mill-aħbarijiet. Naħseb li le ma kontx nitlaq qabel. Minkejja li jisni qed nikkontradixxi lil innifsi li jiena nħobb li noħroġ mill-comfort zone tiegħi, imma ridt li ġela darba din ħa tkun deċiżjoni kbira importanti f'ħajti, rrid nipprova narbel sew l-opportunitajiet u l-konsegwenzi li ħa ġġib magħha, kif naħseb għandek tagħmel f'kull deċiżjoni, speċjalment kbira li taffettwa l-karriera, u noħodha fil-ħin opportun. Issa jaf li l-ħin opportun ma jiġi qatt, trid tfittxu inti. U jien kważi kombinazzjoni ġie għax jien ċemplit li ħabiba tiegħi li kienet taħdem jew kienet involuta fil-Kamra tal-Kummerċ u qalt li isma' għandna opportunità ta' impjieg u naħsbu li inti vera tkun ideali għaliha. Għedtilha jien. Qalt li iva, qalt li għax hemm bżonn il-komunikazzjoni u hekk, qalt li għedtilha vera, vera, vera, qalt li minn inti tidhirha qalbek ix-xogħol, qalt li insiha, insiha, insiha. U jien reġa' ċempiltilha, għedtilha le, għedtilha Għad kważi kważi ġegħeltni naħseb, kważi kważi niltaqgħu ħa nara x'inhi di. U ltqajna u xahar wara rreżenjajt mill-PBS u tlaqt. Kelli naħseb bżonn kif ikollna fil-ħajja, kelli bżonn lil xi ħadd jgħidli. Persuna.
Maria Kristina. jixtaqlek aħjar inti. Maria Kristina, tidher li inti persuna li tista' tagħmel xi ħaġa oħra b'ħajtek. Agħmilha. U xi kultant dik il-persuna li ttina dik l-imbuttatura mhux dejjem insibuha f'ħajjitna. Jien kont ix-xorti għad

Mhux ix-xogħol għalija dak. Issa hawn min. Irrid in-nies. Irrid in-nies għalija n-nies huma ossiġnu. Issa jekk niltaqax magħhom f'attività, niltaqax magħhom f'konferenza, niltaqax magħhom f'kunċert, niltaqax magħhom f'xi avveniment kbir, l-importanti jew fuq is-sufa x'imkien, l-importanti li nkun man-nies. U nipprova li mhux biss nitgħallem minnhom imma nipprova ngħid l-istorja tagħhom. Allura Kit fl-era l-ġdida tiegħu. Ovvjament teżisti ħafna dil-frażi Kit Demikuli tal-aħbarijiet, imma inti li kellek terġa' tikteb din is-sentenza tħassara u terġa' tiktibha, x'tikteb issa?
Miflok Kit tal-aħbarijiet eh. x'tikteb?
Issa, fl-era tiegħek. Minflok kid tal-aħbarijiet, nikteb kid hemm ikolli V.0, V.2. V.2. It-tieni verżjoni. Li għandek taħlita attivist fl-sports tippreżenta imma wkoll naraw iktar kartru tiegħek iktar milli qed tirrapporta l-aħbarijiet serji. Mhux veru. Le, llum kważi ma nagħmilx ma naqrax aħbarijiet u meta nippreżenta nipprova nippreżenta bi stil li jkun ftit iktar informali, ħa npoġġiha hekk, li ma jkunx daqshekk formali għalkemm jien ġej minn ambjent li rrid naqra kollox kelma b'kelma, dak ridt iwarrbu. Għeni biex niżviluppa l-ħiliet ta' kif nippreżenta u nikkomunika, imma mbagħad meta ġejt Għal rasi biex naħdem bħala preżentatur jew ngħin lil xi ħadd biex jipprova jikkomunika aħjar, dak l-iskript warrabtu u adottajt skript ġdid li jkun iktar informali, iktar uman u iktar hekk, każwali, iktar frisk. Kemm hi xi ħaġa sabiħa, ovvjament, għax ħafna mid-drabi l-istampa li tidher fuq il-media tkun X'kultant hekk mhux ir-realtà, imma qisu inti qed tipprova turi r-realtà tiegħek, il-verità tiegħek. U li mhux faċli, mar, illum il-ġurnata, anke biex bix-xogħol li nagħmel, għax illum il-klijenti tiegħi jkunu varji, naf, issa għadni ġej minn klijent li jimporta prodotti relatati ma' affarijiet tad-dar, pereżempju, U mbagħad ikolli xi klijent ieħor li jkun xi awtorità jew xi entità li x-xogħol ikun jirrikjedi affarijiet differenti. Allura trid dejjem tadatta skont ma' min ħa taħdem. Il-vantaġġ li għandi llum li nista' niddeċiedi ma' min naħdem, kif naħdem u dik tgħin. Imma nipprova li f'dak kollu li nagħmel neqpa' Keith li Keith kif jafu n-nies. Issa forsi n-nies kienu drawni Keith tal-aħbarijiet u llum immur niltaqa' ma' x'imkien. Kemm niftakar dejjem niftakru hekk stampa dejjem bil-ġlek l-ingravata u l-qmis. Tieħu gost meta jiġu fuqek hekk jew inti Għax nimmaġinak tixtieq li jarawk issa bl-identità l-ġdida tiegħek li għax. Issa naħseb ħames snin.
Eh, naħseb li ħames snin wara ma risni eh, ħdimt biex dik l-isterjotip li kont ħloqt għal 14 sena waqt li ħafna nies ħajqpaw jassoċjawni mal-aħbarijiet, imma jarfu li kit ma kienx jaf biss jaqra l-aħbarijiet, imma forsi llum japprezzaw Li kid kapaċi jmexxi diskussjoni waqt konferenza jew kid kapaċi jippreżenta dik l-attività bi stil tiegħu, bħala kid, naħseb li dik bil-mod il-mod għax dik tibniha kif bnejt reputazzjoni, kif jibni kulħadd bl-aħbarijiet, naħseb li dik tibniha bil-mod. Imma ma naqtax qalbi li mhux qed tinbidel u ma jiddispjaċini xejn jekk jibqgħu jgħiduli, isma', Nara kit tal-aħbarijiet. Għax 14 sena. 14 Mekka din l-eruq tijak, dejjem għandek ta' prezza fejn fejn bdejt, le le. Le, dejjem, dejjem, dejjem. Eh, naħseb anzi, jek ma ta' prezza għax dak, tkont lift kollox, kważi tkont lift il-fiduċja eh, mux ta' nisbiss, ma kati fik nifsek narajn. Eh, jien tinteressani ħafna l-kwistjoni tal-privatezza, imma sens. Li aħna għandna dil-kaxxa żgħira, il-mobile, illi għafna li tista' tgħid jiena fejn qiegħda bħalissa f'dan il-moment li tista' jekk jien qed inkelmek dwar il-pastizzi jaf ħaniftu nara xebaritati tal-pastizzi għandna dil-kaxxa illi eliminat ħafna mill-elementi ta' privatezza li darba kellna sewwa. U kważi nħoss ukoll li jiena li għandi 22 sena jisni għandi tlift l-abbiltà li nkun privata fis-sens li jekk qed niċċelebra xi ħaġa u qed nesperjenza xi ħaġa nħoss il-bżonn, mhux ix-xewqa, il-bżonn illi nitfa' fuq il-medja soċjali u nħoss li din hija mistoqsija interessanti ħafna li taħdem fil-medja u u jkollok u parti minn xogħolok illi tippostja u tħoss inti wkoll da wkoll tħossha di li bżonn iktar milli xewqa illi titfa' mumenti vulnerabbli, titfa' mumenti sbieħ ma' familtek.
Inħossa mardi, ġifri, inkuret nikdeb jek nejdlek ma nħossix, u nħossa iktar eh, f'zazah tal-eta tijak li nkun ximkien u narom li hija bilfors li jridu juru li qegħdin f'post partikolari, mhux għax neċessarjament qed joħdu gost jagħmluha, imma għax iridu jagħmluha. Jien xi kultant tiġrili dik, ninqabad f'dik il-morsa li ngħid, imma jiena vera għandi għalfejn noqgħod ngħid li ġejt dal-kunċert jew ġejt nara dil-logħba futbol? Għalxiex għandi ninforma lid-dinja kollha jew lill-komunità min isegwini? nipprova li nsib bilanċ jiena u noqgħod lura mill bżonn li nagħmilha, għax naħseb li li huwa bżonn, li rrid nagħmilha bilfors għax qisni nkun qed nonqos lil xi ħadd jekk ma nagħmilhiex. Illum jekk nipprova ħa nitfa' xi ħaġa, nipprova li warajha ikun hemm messaġġ. Issa, tgħidli, l-aħwa toqgħod taħseb fil-messaġġ, imma ngħid isma' jekk jiena rajt din l-istory ta' Keith, nista' nieħu xi ħaġa interessanti minnha? Jew issa tgħidli. Tħoss is-sodisfazzjon li qed tgħin lil ħaddieħor. Imma ma rridx ninstema' li jisni jiena xi. Jew qed tispira lil ħaddieħor. Nipprova ngħid isma' jiena provajt din. U kellha dawn il-benefiċċji. ippruvawha jew inkella għaddejt minn din l-esperjenza u naħseb li tgħallimt dawn il-lezzjonijiet. Dawn huma l-lezzjonijiet. Issa llum il-ġurnata qed ninduna li dik toħodlok ħafna ħin u fil-verità l-attività tiegħi fuq il-midja soċjali mhux ma tkunx regolari għax xi kultant inkun maqbud b'ħafna affarijiet U jkun hemm min jgħidli, Mmisma' mhux aħjar ikollok il xi ħadd li jassistik u hekk li forsi jtella' l-kontenut f'ismek imma nibda ngħid, imma mbagħad qed nitlef l-iskop kollu li tipprova tkun awtentiku u l-kontenut ikun vera jirrappreżenta l-vuċi tiegħek. Meta jekk jiena rrid li pereżempju jekk kelli taħdita tajba ma' Maria Kristina, jiena nkoll li għamiltha, l-istorja u ngħid kemm ħadt gost niltaqa' ma' Marija Kristina, mhux jkun hawn xi ħadd ieħor li jagħmilha. Iva nħossha dik, jiġifieri lura mistoqsija tiegħek mar, u nħoss is-solitudni fiha li ħafna drabi nkun f'postijiet u nara l-nies, u anke jien ta' ġifieri nkun bil-mobile f'idi, u nibda jew nħares lejn il-mobile iktar mill-attività nnifisha u l-gost li jkun hemm. Nibdew niċċekkjaw min ra l-istory tagħna jew inkella.
Qisu infittxu l-validazzjoni, jiena nagħmilha din, infittex ħa nara min ra li għamiltha di. Qisu jkolli naqa' sodisfazzjon li rawni li għamiltha il-ħaġa. Eżatt.
Naħseb hija l-kundizzjoni umana, jmien ovvjament jekk tagħmel xi ħaġa tmur taqsam ma' ommok jew jew ma' sħabek tieħu gost magħhom. U issa sar skala aktar.
Issa sirt imma issa forsi għax qed nibda immatura ftit ta' 40, imma sirt li nibda ngħid. Per eżempju, mort eh, erba' tim sifirt mal-mara ma ippostjajġ darba. Bdejt ngħid hemm għalfejn noqgħod ngħid id-dinja li sifirt erbat ijiem mal-mara? Hemm għalfejn noqgħod ngħid lid-dinja li morna mixja f'dak il-ġnien? Hemm għalfejn noqgħod ngħid lid-dinja li mort f'dak ir-restorant? Jekk għandu xi ħaġa speċjali jew vera kelli esperjenza tajba, U għarajt, ngħid ara, jekk tkun da lejn l-Italja, jien ġieli jkun hemm sħabi jgħiduli isma' taf xi kafetterija tajba jien naf lejn naħa ta' Milan jew Ruma, iva mort hemmhekk ara, morru hemm. Imma mhux nagħmilha biex tqisni ara jien x'ħajjet ngħix. Qed tifhem? Ehm, Biex toħloq konverzazzjoni, kważi. Eħe, imma biex issib dak il-bilanċ bejn li jisma' tikkomunika xi ħaġa li tista' tispira, teduka, mingħajr ma tidher li, isma', araw fejn hija t-tajjena, araw x'ħajjet ngħixu intom hemm ix-xogħol. Xi kultant inħoss li l-kontenut fuq il-midja soċjali ma jkunx b'dik l-intenzjoni, imma jasal b'dik l-intenzjoni. Li u dik tkun parti biss mix-xahar, jiġifieri jekk jien mort erbat ijiem mal-mara sal-Italja, ix-xahar għandu 30 ġurnata. Is-sitta u għoxrin ġurnata ma kinux sbieħ dawk l-erbat ijiem. U jien forsi f'dawk is-sitta u għoxrin ġurnata l-oħra kelli erbat ijiem minnhom ma kontx mija fil-mija tajjeb mentalment għax kelli ħafna affarijiet jew kelli ħafna stress, dawk il-mumenti ma għadx inġibhom jiena. Allura għalhekk iridu noqogħdu attenti u kważi toħodni lura għal dak li bdejna bih li qed nagħtu biss stampa żgħira tali ta' u xi kultant jekk ma żżomm ma tkunx sod tħalliha tinfluwenzak, tħalliha tinġar kif ġara lili meta żilt nistudja l-IT Minflok għażilt li nkompli fil-komunikazzjoni fil-Malti jew fix-xandir meta kont żgħir, għax jiena li ridt giddem hi koli ma ridtx isir speċjalist tal-IT, ridt isir xandar jew ridt isir. Imma ħallejt il-ta' madwari jikkondizzjonawni. U għażilt triq li ma kinitx eżatt tiegħi. U xi kultant bil-media soċjali nħoss li hekk jiġrilna.
Il-media soċjali għandha ħabta li ttina din l-istampa żgħira. Iżda nħoss li inti qed tipprova tagħti stampa ikbar. Bħal inħoss li għamilt hekk meta samt mument vulnerabbli mill-istorja tiegħek eh, ta' meta ħallik il-papa tiegħek. Kif ħassejtek komdu li taqsam magħna dan id-dettall? Issa jista' jkun għax għadda ż-żmien ukoll, għax jien ma nistenniex li kull min imutlu xi ħadd għażiż itella' u jgħid, Isma', għossi l-memorji, toqgħodx tibki, mhuwiex kulħadd hekk. Jiena llum forsi għax għaddew 33 sena, il-ferita u l-ġerħa kbira li kelli wara li miet missieri u trawma li għaddejna minnha, illum forsi dik il-ferita ngħalqet. Ma tagħlaqx għal kollox, imma dik il-ferita ngħalqet u forsi illum ngħid għal xiex jiena jekk għaddejt minn esperjenza diffiċli ma nistax naqsam xi lezzjoni li tallimt minnha ma' ħaddieħor. U għalhekk biss nagħmilha jekk nitkellem fuq il-Papa xi jgħiduli, sa issa stess nistgħu nitkellmu fuqha bil-qalb kollha. Jien nieħu gost kieku nagħmlu xi ġimgħa nitkellmu fuqha, nieħu gost. U dak li tgħallimt minnu jien nixtieq li kulħadd jipprova jattwah f'ħajtu, fosthom li titgħallem minn żgħir li l-ħajja hija qasira u li tiddawwar ma' nies li jgħinuk tgħix il-ħajja fil-milja tagħha, u li lezzjoni oħra li tgħallimt li jekk għandek tagħmel xi ħaġa, tagħmilha llum għax jista' jkun bħal missieri kien ibigħ is-saħħa u mbagħad l-għada, pum, marat ta' 30 sena u 31 sena miet. Jien naħseb hemm ħafna nies bħalissa qed isegwuna għad għandhom 30 sena. Immaġina 30 sena jkollok tifel ta' disa' snin. Tifel ieħor ta' sentejn, timrad bla mistenni u disa' xhur, għaxar xhur xahar wara tmut. X'jieqpa' fik? Tibda tgħid u jien kont qed nippjana nixtri hekk, nixtri hekk, ikolli l-aqwa mobile, ikolli l-aqwa karozza. Allura dik tatni mbagħad perspettiva dwar x'verament jagħmel sens fil-ħajja. U jista' jkun li parti mill-deċiżjoni anke li d-deċiżjonijiet diffiċli għamilt li titlaq pereżempju minn dream job li taqra l-aħbarijiet jew tkun ġurnalist ma' xandir nazzjonali kienet għax għedt il-ħajja qasira u kif għedt inti qabel, ħa nibqa' nagħmel l-istess xogħol għal 40 sena? Għaliex ma nippruvax affarijiet differenti? Forsi Nieħu gost nagħmel affarijiet differenti. Dik naħseb illum ġiet mill-esperjenza ta' missieri. Għax l-esperjenza ta' missieri għallmitni, Isma', jekk għandek tagħmel xi ħaġa, agħmilha, għax jista' jkun għada ma tkunx f'sikktek. U dik imbagħad għallmitni naħseb l-ikbar lezzjoni, s-saħħa. kemm nitkellmu fuq affarijiet u importanti hekk, importanti hekk, imma li noħdu ħsieb saħħitna naħseb li m'hawn xejn iktar prezzjuża minnha. Tinstema' klixe, u anke jien xi kultant ngħid, reġgħu daw jew jitilgħu li fuq il-fida u fuq Instagram jew hekk, fuq is-saħħa u fuq kemm trid tikol, toqgħod attent x'tiekol, li tagħmel eżerċizzju fiżiku, u jkun hemm min jgħid, reġgħu qed joħduli moħħi, reġgħu, dejjem l-istess kantaniena. Imma llum m'hemm xejn aħjar milli tieħu ħsieb saħħtek biex jekk il-bambin jisilfek sa 70, 80 sena, għall-inqas tipprova li ta' 60, 70, 80 sena tkun għadek tiflaħ timxi ftit. Tkun għadek tiflaħ tiġbor basket mill-art. Int infatti dejjem tħoss tħoss il-bżonn li jkollok tir relatat ma l-sport, eżempju l-maratona ta' Londra u ġveru. U naf li mux sempliciment train jajt mort l-estate, u naf li jem. Niprofa. Fisser ħafna iktar għalik li il- Li qabel xej dik ħad gosna mela xamilta laqda l-qalbi għal Hospice Malta u għal Hospice UK, ġifri għamilta l-karita biex nġbor il-flus għal-karita, ma għamilta u koll, eh, saċertu punt Biex ngħid isma' jiena, is-saħħa li silifni l-Bambin s'issa, nipprova nużaha b'mod tajjeb. Mhux għalija biss għax li tagħmel maratona, kif qed tgħid inti trid titrenja sigħat u l-maratona nnifisha fiha battikata mhux ħażin. Imma għall-inqas ngħid isma' jien qed nagħmel il-parti tiegħi biex nieħu ħsieb saħħti u fuq kollox li La lili tani dil-grazzja li nieħu ħsieb li għandi saħħti s'issa mhux ħażin, li nista' nimxi jew niġri, għall-inqas dawk il-pazjenti morda b'xi marda serja li ma jistgħux jagħmluha, għall-inqas jgħiżni nkun ġrejt f'isimhom. Naf li tgħidli, Imma xi rrid ngħid li ħadd ma jixtieq li jkun marid serjament, imma ħadd ma jaf lil min se tiġri din. Jiena żgur qatt ma bsart f'mitt miljun sena u f'mitt miljun persuna li missieri li kien b'saħħtu u jaħdem jista' jimrad u jmut. Qatt! Ma' b'sarta. Imma ġrat. Issa minflok qgħadt nagħmel ħajti kollha nibki għax ġrat lili u lill-familja tagħna, qed tisma', imma din jista' jkun esperjenza biex jien nitgħallem u nikber minnha. U jien naħseb f'kull sitwazzjoni fil-ħajja mar dan li nippruvaw nagħmlu. Jekk tgħaddi minn mument diffiċli, anke jekk pereżempju kellek xi boyfriend jew kellek xi girlfriend u r-relazzjoni ma marritx tajjeb kif xtaqt inti, Ara x'tallimt, ara x'tallimt minnha imma imxi 'l quddiem. Tibqax ankrat ma toqgħod taħseb kemm kont tieħu gost miegħu jew magħha jew kemm stajtu jkollkom relazzjoni tajba flimkien. Stajtu, kien. Imma issa dak għadda. Aħdem biex tipprova tiltaqa' ma' persuna aħjar biex tgħinek tkun persuna aħjar. U nemmen forsi għalhekk inħossu l-bżonn li li naqsmu dawn il-mumenti vulnerabbli fuq il-medja soċjali biex sek toħloq konverzazzjoni u forsi xi ħadd li għadda mill-istess ħaġa jirrelata miegħek u jgħid lej mhux ħanibqa' nkrat mal-passat U ħan għamil palma mel kit. Eż, għalej nuħgos, jgħidu li jisma, jien mux ħan isti minnek. Jien, per eżempju, bidla li għamil fajti ċuċata, ma kellix, kemm inna li zawiġna, ma kellix pezz id-dar, kemm inna li ġibna tlet tiqtates id-dar, mux ħan id-dejaq minnek. Il-burdata tijaj saret tlet mid darba ħjar. Ma nafx kif, imma il-qtates id-dar ġabuli mħabba, ġabulna mħabba li ma konniex nistgħu niddiskrwivu qabel. Ċuċata, di xi ħaġa li b'naqra sagrifiċċju u impenn kulħadd jista' jagħmilha. Sett ngħid jiena minn x'ġabuli tlett qtates. Tista' tagħżel iġġib għasfur, tista' ġġib kelb. Qed ngħidlek bidla żgħira li għamilt f'ħajti sentejn u nofs ilu. Li hekk għenitni, mentalment. U xi kultant huma affarijiet żgħar tgħid, kos ħa nippruva. U jien kienu jgħiduli pereżempju xi ħmistax-il sen ilu meta kont fini naqa' mhux ħażin, kej tibda mur imxi naqa', kej tibda mur iġri u ngħidilhom m'għandix ħin u xi ħallini. U mbagħad ippruvajtha darba, eh tħossok naqra aħjar.
L-aħwa.
Vera, vera, il-moviment.
Dejjem sa kemm tibda. U vera xi kultant tista' tkun imbottatura waqt konverzazzjoni kif qed nagħmlu issa. Tista' tkun xi clip li ssegwi fuq il-media soċjali tgħid, Vera ta' dak Keith jista' jkun għandu raġun ta' ħa nipprova din. Imma l-importanti hekk li dejjem tipprova jkollok attitudni pożittiva għal kull ma tagħmel. Għax l-attitudni, jekk tgħidli x'inhu s-sigriet tal-ħajja, li jkollok attitudni tajba. Għax tmur fejn trid biha. Jekk ikollok attitudni tajba, jien niftakarni kont xogħol u niftakar immur filgħodu u ngħid il kulħadd bonġu jiena x'hekk jisni minni. Ah, bonġu, bonġu, rajt kollha s-sewwer. Ma kien hemm wieħed hekk partikolari? Aw, bon ġukiet! Madunna fadlilna tnax-il siegħa u. Ngħidlu għad fad. Ejja nippruvaw nagħmluhom tajbin daw it-tnax-il siegħa, ejja nippruvaw nagħmlu xi ħaġa, noħolqu storja hekk, nagħmlu hekk, nagħmlu hekk. U iġri jiġu t-tmienja tal-lejla. Għadhom it-tmienja ta' filgħodu. Tiġi taħseb fuq it-tmienja tal-lejla. Ara kif ħa nagħmlu dawk it-tnax-il siegħa tajbin. Li nagħtu x-xogħol, imma li noħdu gost, ikollna sodisfazzjon bix-xogħol li ħa nagħmlu. Qed tifhem? Allura din l-attitudni hekk inħoss li hija kollox fil-ħajja.
Vera. Kien kelli nsaqsik mistoqsija li tixtieq li jsaqsuk imma ma jsaqsukx.
Tkellimna ftit fin-negattiv fuq il-midja soċjali. Qisna f'dil konverżazzjoni mhux fuq in-negattiv, tkellimna forsi fuq li isma' rridu bilfors noqogħdu nippostjaw fejn qegħdin qisna biex ikollna l-validazzjoni, biex nuża kliemek, u hekk hu, ta' dak li qed nagħmlu. Il-vantaġġ naħseb tal-midja soċjali imma mill-banda l-oħra li qisna ttina l-opportunità llum ħassejt jiena li jekk għandi nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa jew nixtieq insir naf aktar fuq xi ħaġa, tini l-opportunità biex immur infittex, insaqsi, jew inkella nitkellem fuqha jien. Allura jekk tgħidli, hemm xi ħaġa li qatt ma tkellimt dwarha? Mhux qed niftakar f'eżempju konkret bħalissa, imma naħseb fuq il-midja soċjali jekk kien hemm xi affarijiet ġieli ppruvajt nitkellem dwarhom. Illum sirt noqgħod attent għax inħoss li jekk ħa nitfa' xi ħaġa forsi li għaddej minnha jiena jew inkella li nixtieq nikkummenta dwarha, nibża' li xi kultant tidħol f'konverżazzjonijiet jew tiġi miżinterpretat, so allura nippreferi li jkolli taħdita bħal din fejn nista' nagħti l-kuntest kollu u nista' nispjega ruħi b'mod tajjeb mingħajr ħadd ma jipprova jgħid, Hekk id! Kontra l-midja soċjali! Le, mhux qed ngħid hekk jekk ninnużah ħin kollu. Qed ngħid, Eh, noqdu iktar attenti kif nużat. Imma xi kultant ma tafx tiġi miżinterpretat. Eh, allura waqt li ngħidlek li jisma' jekk hemm xi ħaġa li jixtieqhom li jsaqsuni, xi kultant ngħid nista' nitkellem dwar jiena mal-ewwel. Ehm, le, ma ħsibx li hemm suġġett partikolari li ngħid nixtieq li kieku jkolli l-opportunità li nitkellem dwaru. Bħalissa jien naf fis-sajt fuq l-AI, qed nitgħallem iktar fuq l-AI, ehm, hekk għax jaffaxxinawni l-affarijiet hekk li jkunu għaddejjin trends. Tħoss li periklu għalina l-AI? Kont qed naħseb hekk għax kont smajt kont smajt stampa waħda tal-munita, kont ħallejt il xi ħadd li persuna partikolari hekk tipo li huwa kważi istituzzjoni fuq l-AI madwar id-dinja, li kien qed jitkellem fuq ir-riskji li tista' ġġib magħha, kemm se jkunu iktar intelliġenti mill-umani fi żmien ftit snin oħra. Imma bħal kull ħaġa oħra u kull rivoluzzjoni li kellna fid-dinja, minn middu skoprejna d-dawl. Sa kemm daħal it-telephone, ir-radio, it-televiżjoni, l-internet, Li qed inħoss li hija sitwazzjoni simili ta' Kif bħal bħal l-internet kif tuża l-odda?
Kif? Eh, Il-bniedem li juża mhux l-odda Il-periklu hija li ma nużawiex tajjeb jew eh, ma naħsibx li la ħata minna iktar stupidi, la ħata minna. Uża ma inti turi ftit inizjattiva inti stess li jismek ħassaqsih xi ħaġa, toqgħodx fuq dak is-sors biss. Ipprova fittex xi mkien ieħor ukoll jew sorsi differenti. Toqgħodx fuq, għax din tiġrilna fil-ħajja ta' kuljum, niltaqa' miegħek Maria Kristina u ngħidlu, isma' dak id taf kemm hu kiesaħ, kemm hu dardiera, dak a jkun qas tara qas isellimlek ta' jew hekk. Imma inti qed toqgħod fuq x'qalet Maria Kristina jew x'qed qed tifhem? Le oqgħod fuq u din tiġrilna ħin kollu f'ħajjitna. Nisimgħu xi gossip fuq xi ħadd u nxerrduha. M'int esperjenza inti l-ewwel u tipprova toqgħodx fuq persuna waħda imma oqgħod fuq sorsi differenti. Grazzi ħafna Keith. Xejn, pjaċir tiegħi.
Vera għad gost inkellmek. Għad gost jiena.
Ma bsaċ li ħadd tkun daqshekk interessanti daqskemm. Oh. Onestament qed ngħidlek. Għax tkellimna fuq kollox u eh, nittama li ma ħadx ras in-nies u xi ħaġa minn dak li għedna In-nies jistgħu jirrelataw magħha u jgħidu isma', dik nipprova. Imma jekk ħa tipprova, prova llum, tipprova jiex għada.
Grazzi ħafna Keith. Grazzi lilek.
Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Lingen Berries tal-mejda li qed iżomm li l-laptop tiegħi hawnhekk u dawn iż-żewġ siġġijiet li qegħdin bil-qiegħda fuqhom. Grazzi ħafna.